Kitbiet kontroversjali li saħansitra wasslu għaċ-ċensura.
Gets huwa, jiena ddiskrivih bħala ħrafa għall-kbar. Huwa huwa ktieb qasir, qisu novella hu, novella żgħira, storja qasira ħa ngħidu hekk, dwar brimba, li twildet differenti mill-brimp l-oħra u kienet differenti wkoll minn insetti oħra. Kemm fil-ġisem, ħanejdu hekk, u kemm fl-ispirtu tagħha. Kienet ehm, ix-xogħol għalkemm nsejjaħ l-ħrafa huwa eżistenzjalist ħafna, jiġifieri jikkwexxinja ħafna l-ħajja u t-tifsira tiegħu, u ħafna filosofiku wkoll. Hija dinja ta' insetti, f'din ir-roqgħa ħamrija kelli l-ispirazzjoni, l-ewwel snin li bdejt ngħallem kont ngħallem Ħal Tarxien, primarja. U ħdejn il-klassi tiegħi kien hemm ġnien mal-iskola u dak il-ġnien ispirani, biex nikteb dan ix-xogħol ħanejdu hekk. Tiskanta ftit roqa ħamrija id-dinja ta' insetti kif tkun u anka mill-lat ekoloġiku meta tara l-erda li ssir mingħajr biss ħadd ma jħoss xejn I mean, hija hija daqsxejn traġedja ħa ngħidu hekk. Huwa vjaġġ għal din il-brimba u tgħaddi tiltaqa' ma' insetti differenti li jirrappreżentaw ehm, bnedmin ukoll. Li għandu sabiħ huwa miktub Malti sabiħ ħafna, Malti poetiku, iġvi jiġifieri dak iż-żmien Kont nagħmel ġranet anke biex insib il-kelma l-iktar addattata ehm, fih. Jiġifieri dom tliet snin nikbu u kull ma hu twil 10,000 kelma. Aħna il-bnedmin għandna tendenza li nirromantiċizzaw ħafna It-tqala, ommijiet li jkunu tqal, ir-relazzjonijiet bejn l-omm u t-tarbija. U jien ridt nirribella kontriha dik, ridt inneħħi dik l-idea ta' romantiċiżmu minnha. Allura ħriġt b'dawn l-24 silta, l-idea li t-tarbija jimpurta biss minnha nfisha u mill-eżistenza tagħha u mis-survival tagħha. U. Għalhekk, dak kollu ħriġthom f'dawn l-24 silta, kif għedtlek, u dawn is-siltiet ivarjaw minn siltiet vjolenti għal siltiet egoistiċi, umoristiċi, ċiniċi, filosofiċi, jiġifieri hemm ħafna profondità fihom, u forsi kultant teneri wkoll. Dwar iċ-ċensura, Naħseb dak iż-żmien kont daqsxejn naiv jiena u dak li ktibt għalija ma kien xejn, met ngħid xejn, ma għamiltux biex nixxokkja jew biex nitkessa, hija espressjoni li ħassejt ehm, jiena. Eh, fil-fatt kien ipprintjat mod differenti ħafna, dat was handwritten u għandek daw id-doodles, pinġijiet ehm, pinġijiet żgħar miegħu mal-ktieb u naħseb jien ġie ċċensurat minħabba l-vjolenza ta' din it-tarbija għax hija totalment ma tikkonformax mal-ideat romantiċi li għandna tagħha. Ċertu lingwaġġ li użajt mhux wisq. Imma naħseb l-agħar waħda kienet li kelli silta minnhom, talba lill-Madonna tal-Ħlas. Imma t-talba qed jagħmilha it-tarbija li qed jgħid, żomm idejk fuqha li ma jiġrilha xejn ħalli noħroġ qawwi u sħiħ jiena. Jiġifieri minn dak l-att. U fi għamilt li xbieha tal-Madonna f'din is-Santa. Fil-fatt kienet l-iniku waħda li hija printed text, l-oħrajn kollha handwritten.